Mae'r cacennau bach pysgod ma yn really hawdd i wneud. Beth sy'n dda yw, allwch chi ddefnyddio unrhyw pysgod chi moyn. Hefyd, os ydych chi ddim yn hoffi pethau'n dwym, does dim rhaid i chi roi mewn y chilis. Felly dwi 'di roi mewn i'r peiriant cod. Nawr dwi'n di roi mewn bach o porc. Y reswm dwi'n rhoi porc mewn yw dwi'n meddwl bod porc a pysgod yn mynd yn rili dda dau gilydd. Mae fe'n eitha traddodiadol hefyd mewn coginio Asiaidd.
At y cig, ychwanegwch dri shibwnsyn a dau chili coch. Dwi'n gadael y hade mewn Gan bo fi'n hoffi bwyd really twym.
Gratiwch groen dau leim a wedyn rhowch un gwenwy mewn i'r cymysgedd. A ma hwn mynd i helpu dod a'r cynhwysion i gyd at ei gilydd a stico'r gacen. Dyw e ddim yn torri tra'n coginio.
Ychwanegwch halen a siwgr.
Dwi wedi ffeindio bod bwyd y ddasiaid yn defnyddio lot fwy o siwgr na bib sy'n ni yn. Ond y reswm am hwnna yw oherwydd bod yna lot o vinegar, blasu rili cryf, a chwerw yn y coginio, felly mae fe jyst yn helpu balansio allan y blase. Ond hefyd mae yna bwrpas i bob fath o bwyd Asiaidd, mae rhaid i chi cael y twym, yr hallt, y melys a'r chwerw, mae rhaid chi cael y pedwar balans yna yn y prydiau bwyd dych chi'n creu. Saws pysgod yw hwn, rhywbeth rili Traddodiadol yn coginio.
Cymysgwch y cyfan tan bod e 'di cyfuno'n dda.
Felly mae'r cynhwysion yma i gyd yn rili mân. Lliw neis ar ein yn barod. Felly gweld y chili a'r gwyrdd.
I ychwanegu at y lliwiau 'na, torrwch fwnched o coriander. Fi'n caru coriander, so mae fi watsio faint fi'n rhoi mewn. Torrwch 50 gram o ffa gwyrdd. Dwi'n cofio pan o'n i efo bwyta rein allan yn Gwlad Thai, oedd y y ffa gwyrdd wastad yn chunks bach fwy o seis. O'ch chi'n cael gwead gwahanol pan o'ch chi'n bwyta fe.
Nesa, torrwch gan gram o gorgmychiaid amrwd yn fras. Bydda rai wedi coginio'n barod fel rwbwr yn eich ceg. A dwi jyst mynd i torri rein lan. Beth sy'n mynd i cael ei chwalu yn y peiriant. Fi'n gwybod bod y cacennau yma yn rhywbeth sy'n atgoffa fi o trefeili dy beth pan o'n i'n ifancach. Um, a, a dwi yn rili really hoffi ail greu reseitiau, bwyd dwi wedi trio yn gwahanol llefydd, nid tramo rhyd yn oed twyd, yn, yn y wlad yma. Dwi wedi trio rhywbeth maen nhw'n bwyty neis. Meddwl, o, allan ni'n neud hwnna adre. Mae hwn yn dod at ei gilydd yn neis. Mae fe'n really sticky sydd yn dda. Mae yna techneg o mewn mewn efo dwylo a codi peth a taflu fe nôl mewn i'r bowlen a mae hwnna'n helpu adi lan y proteins yn y gymysgedd a mae hwnna'n helpu lynu fe at ei gilydd hefyd.
Ar ôl cymysgu fe'n dda, dyma dip bach i chi. Glychwch eich dwylo cyn siapo, mae hwn stopo'r gymysgedd rhag stico. Gwnewch nhw unrhyw faint chi moyn. Ffriwch dros fwres canolig i uchel nes eu bod nhw'n frown euraidd. Nesaf, ymlaen at y saws dipio. Torrwch hanner winwnsyn coch yn fân. Tamed maint bawd o giwcymbyr a hanner chili coch. Gratiwch tua modfedd o sinsir ffresh. Ychwanegwch binched o halen a dwy neu dair llwyfwrdd o siwgr. Yna chwech llwyfwrdd o win reis neu finegr gwin gwyn, ac ychydig o ddŵr i addasu'r blas. Cymysgwch y cyfan.
O'n i arfer bwyta rhain lot pryd o'n i'n trefeili trwy Gwlad Thai. Mae nhw jyst yn rhywbeth bach rili neis i bwyta canol prynhawn efo un neu ddau cocktail bach. Reit, dwi'n mynd i blasu rhain efo chopsticks. Gawn ni weld nawr. Mm. Maen nhw'n really fresh. O beth sy'n neis, ydych chi'n cael y crunch o'r ffa gwerth. O, bach o chili. Mm. Mm.